Enw fi di Gareth Wyn Jones, dwi'n ffarmio mewn partneriaeth yn fferm Tyn Llwyfan, Llanfairfechan. Enw fi di Siôn Mostyn Jones a dwi'n byw yn bwthyn Tyn Llwyfan, Llanfairfechan a dwi'n wrthi yn astudio amaeth yn Brifysgol Harper Adams. Ffarmio defaid a gwarthraig. A mae 'na farlod mynydd gynnon ni 'fyd a mae gynnon ni gobiau Cymraeg yma 'fyd. Mae mae'r mab yn ffarmio efo efo fi 'wan a fo sy'n neud fwya yn yy dwi 'di dod i'r oed ŵan a ni'n stepio nôl dipyn bach a wedyn mae gynno fo fab Siôn mae o yn yy Aberadams ac yy fydd o 'di ca'l y coleg iawn ond mae'n amsar brysur iawn i ni rŵan. Da ni wedi cael lot o wartheg a lloia, ond da ni yn y twm efo'r defaid ac ŵyn. Mae'r ŵyn yn dŵad fyny canodd y rŵan. Oedd na dri ceffyl Welsh Cobs yn fama ac oedden ni, fi gynna i un am 30 years, hel marlod. A hel defaid a hel y gwartheg efo'r ceffylau. Ond rwan, y deg bymthag mlynedd ddwytha 'ma, ma'r quad bikes 'di dod i fiewn. Dyna be' sy'n hel nhw hiddiw. Wel, ma' 'na lot o datblygiada yn yy amaeth ar y funud yym ond yym i ni fel ffarmwrs mynydd, tydi o ddim yn rhan mowr o be' 'dan ni'n neud. Ond ti'n gwybod, mae'n neis uh, gwybod be mae'r oen na'n costio chdi gynhyrchu a be ti'n cael amdano fo'n diwedd y dydd. Mae EIDs a'r ffordd newydd o gwneud hyn yn gwneud pethau'n well. Ti'n gwybod, haid i ni fod yn slick efo'i busnesau, haid i ni wybod be mae'n gostio i gynhyrchu bob dim. Trwy fy mhrofiad yn brifysgol, dwi wedi dod i ddall lot fwy o datblygiadau sydd yna yn amaeth. A enwedig yn yr ochrau mecanyddol a machinery, enwedig tractors, tio, efo fwy o waith o GPS, a enwedig hefyd efo mwy o precision farming, sydd yn fod mwy yn fwy beth pwysig. Ond i ddeg gwir, sa ddim llawer o ddatblygiadau yn y sector anifeiliaid. Mae yna lot fwy o, o waith cael ei wneud yn y sector tio, arable. Ond yn nwedig efo ffordd da ni'n byw yn fama ar ben y mynyddoedd, mae o'n anodd iawn dechrau dod o, dechrau dod technoleg i fewn i'r, i fewn i'r, i fewn i'r ardal yma. Oedd y swpdis ar hyd y blynyddoedd yn yn dda iawn i'r ffarmwr, ond rwan ma' nhw wedi cytseilio fo, ma' nhw wedi tynnu lot o bres mynydd, Ac i'r ffarmwr mynydd, mae'n serious, ar hwnna o'dd y balans y byw i ni, ond os dyna fo i gyd i ffwr, fydd hi 'di darfod, fydd y ffarmwrs yn tynnu allan a fydd 'na lot llai o ddefaid a mi eith y mynyddodd 'na'n wyllt. Wel, ma'r subsidies yn rwbath dwi'n meddwl yym bydd yn newid yn 1947 ar ôl y rhyfel. Mi gatho ni'r cap reform lle oedd um, Europe yn rhoi pres i ni i gynnyrchu bwyd mewn ffordd ac oedd Brydain yn reit llwm ddim yn medru gynnyrchu digon o fwyd. Da ni, ddweud y gwir, yn mewnforio 40% o be Dan ni'n bita yn y wlad yma wan, so dwi'n meddwl bod hwnna'n broblem. Dwi'n meddwl rhaid i ni sbio ar gynyrchu fwy o fwyd yn lleol, rhaid ni gynyrchu fwy o fwyd yn tymhorol, a rhaid ni sbio'n dôl fel oedd ein cyn deidiau ffarmio. Mae yna cylch mewn bywyd, a mae'r cylch yma'n bwysig iawn, a dwi'n teimlo ella bod ni wedi colli hynna, bod yr archfarchnadoedd a llywodraeth yn rhoi pwysau ar ffarmwrs jest i gynhyrchu un peth. Ar y funud, da ni dal yn cael subsidies o'r European Union, ond fydd na ddim yn cario mlaen eiliad da ni yn dod allan, a da ni yn mynd trwad efo Article 52. A fydd hynna yn dod â lot o sialensau newydd i'r sector amaethyddiaeth, a fydd Michael Gove, Un o'r dynion sydd reit ŵan yn edrych fel ei fod o fydd yn neud y delegations efo'r European Union i weld be fyddan ni'n gallu neud efo newid regulations a bob dim fel 'na. A ma' dwi me'wl fydd y fydd y problem fydd cael digon o bres i subsideisio ffermwyr, fel da ni'n gael fama wan, ti'n o ffermwyr mynydd. Rhyw boeni da ni am y Brexit ma. Mae hwn yn beth os neb yn gwybod beth sy'n digwydd, a da ni fel ffarmwyr neu ffermwyr yn poeni narw be ddaw ohono fo, be sy yna i'r ffarmwr. Mae hi ddigon digalon ar y ffarmio fel mae, financially mae hi ddigon sâl. Ac fel oedd dwi'n gwrando ar y bobl 'ma, mae hi'n edrach yn ôl ddu arna ni eto. Tra bod Brexit yn peth mwya i heitya y diwydiant amaethyddol es yr ail ryfel byd, dwi'n meddwl bod o'n bwysig i'r Llywodraeth gael hyn yn iawn. A sut i gael o'n iawn ydy siarad efo pobl sy'n gweithio ar y ddaear, y ffarmwrs. Dwi'n gwybod Rhaid ni watsiad ar ôl yr amgylchfyd, ond hefyd rhaid ni fwydo ein cenedl, rhaid ni fwydo ein gwlad. Wel, dwi'n credu, ar ôl i Brexit ddod i waith, a mae o'n cael ei implementio i fewn i, i fewn i Brydain, dwi'n credu fydd Michael Gove efo ella dau ffordd fydd iddo fynd efo yr sector amaethyddiaeth. A un ffordd fydd iddo fynd ydy trwy system output, sydd yn based ar faint o cynnyrch fedrith, fedrith Brydain cynnyrchu a dechrau troi'n fwy a fwy self-sufficient a gwerthu mwy i um, export. Neu fedrith Michael Gove um, fynd am opsiwn arall sydd ella yn fwy realistig efo'r ffordd mae o'n actio wan, sef fwy environmental. Be sydd wad yn y dyfodol, fedra i'm ddeud, ac os a neb arall yn gwybod chwaith, a wedyn cyntaf bu gan i'r wybod gyn y Prime Minister be sgynno i yn y gweill i ni. Dwi yn hyderus, dwi'n meddwl bod yna criw to ifanc yn dod i mewn i'r diwydiant efo syniadau newydd ac yn edrych i'r dyfodol. Rhaid ni werthu ein cynnyrch lot gwell, Um, trwy hysbysebu, mae uh, social media yn ffordd hawdd iawn i ni rwan fel diwydiant i agor ein giatiau, ein ffermydd i'r pobl yma. Rhaid i ni wneud ffrindiau efo'r cyhoedd, rhaid i ni wneud ffrindiau efo'n cwsmeriad, a hwnna di ffordd ymlaen. Wel, dwi'n credu dyfodol i Prydain yn y sector amaeth yw trwy defnyddio diversification. A mae hynna'n gallu bod trwy ddau ffordd, yn enwedig i ffermwyr fel, fel sgyn ni fama, fatha tio, ffermwyr defaid mynydd. Mae o'n bwysig iawn i ni ddefnyddio twristiaeth a defnyddio immersive tourism. A be yna, be ydy hynna ydy dod â pobl i fiawn i bywyd ffermwyr a dod a danos pobl sydd wedi ffarmio go wir. Mae hynna'n bwysig iawn i, i, i'r ail pwynt, sef i gysylltu yr ffermwyr, yr, yr cynhyrchwyr eu hunan, efo yr, y cyhoedd.